Kafe iş etýänlere menden gowuja ýa ne dostlar. Like Benzema. Syçan ne alakan name şular. Esasy baýlyk. Elbetde geljek ädimden. Syçan iýilýänini göremokdym. Gowy görýäňmi gowy göreňokmy şu ýurdy nähili pikirde. Öliler bet namllar. Bu ýurdam ajy zatlary gowy görýän ekena. Şu ýerden ýokaryk galmalymkan. Heý bäý ýollaraý. Gyssaglyrak zat etmese bu gün ýetişjegim belli däl şoň üçin. Eýwen prýam dik galýarow. Daýza menden sagdyn görünýär şonda gorkunjana ýöne. Arim. Şular ýadapdyr. Enjoy your trip and enjoy your life. Tizligine seresap bolup düşmeseň ýüzüp gitmeli-ä ýerde togalanyp bar edip. Tüwwem müň ýagşydygyna-ow. Dam örmejek hemme zady iýýärler de güjüge çenli iýenlerini bilýän ýöne. Dagam bir elle sürüp barýan motory batrykda bäbe ekeni ahyr. Olar motory galdyryp dur ow nädip galdyrýar beýle. Hemmäňize Essalawmaleýkim Täze günden şu wagt turdyk indi nesip bolsa Täze günimiz hem many başlady Nesip bolsa agşam a gaty gowy ýatyp durdyk indi şoňa görä-de nesip bolsa şu gün gowy edip gezmeli gowy ýerleri size görkezmeli dostlar. Şo daga tarap gitmeli diýip pikirlenip otyryn şu wagt. Tailand, Wetnam i Laos dagy şolar ýalak ýurtlara geleňizde dostlar şular ýaly zatlar köp görersiňiz. Her hojalygyň hem Daže her magazinler to ö magazinyň a gapylarynyň agzynda zatlaryndan çeý diýip goýýandyrlar. Ybadat üçin. Häzir ilki bir zatlar iýip-içip, onsoň ýola düşübereris-dä. Gowy ýatypdyr näwsem, ana sagat on bolup gidipdir. Ine dostlar şular ýaljak reklamlaň zady bar ekeni waň diýende reklam kafe. Aha. Ýa ýa ýa saýt. Ine şonda bular menýulary zatlar bar ekeni aýyr. Danaýmaz zatlar bar eken özüm bir wagt öwrenendim men nämedir. Beh bu ýurdum ajy ajy zatlary gowy görýän ekenaý hä. Açar be. Seniň lýuboý bir kafe girýänä hä hemmesinde şunuň ýalak zatlar bada burçlar zatlar gaplanan stoluň hökmany suratda bolaýmaly diýen ýa hökman badyr ne. Bir burç, bu burç, ol-a sogan bolýa ol-a düşnükli. Iýmeli şerat däl. Hemmesi hem iýmeli şerat däl, ol sarymsak. Iki sany burç bar indi, bärde neme näme? Sos diýilýärmi? Şol ajygy. Bärde ýene bir zat, ha, pul boşan. Daşda geldi şu adne. Bula 50 min kip, bula 20 min kip. Eý nahar gaty gowy tagam bara her zede aýryma kofesi halodny kofe Wetnamda öýler wetnamlylar bildirýär kofe diýilse Şulardan göl eliňi çekäýmeli-le şular bar bolsa kofe diýlende. Başgaça etýärler laý kofäni. Men ýaňky diýen ýerimiň gapdalynda motor arenda aljak bolýan. Adyňy ýazmaly zat, zatlaryňy dolduryşdyrýaň, adyň, familiýaň, ol bul ýurduň zadyny ýazyşdyrýaň. Ondan soňam haýsy gerek? Ýüz otuzlyk bar, ýarym güne, bu-da ýigrimi dört sagatlyk, ýüz segsen bolýar. Alanymyzam dostlar ine şu birinji. Ýola düşdük häzir galanynam ýolda aly bildigimden alaryn tak baram soň galan ýerini görkezerin. Motora erbetdä bir oturanda dikräk diýmeseň. Bir ýöne şu kaskasy kän gowy däl eken halamadym kaskasyny a tak gowy. Häzir mundan saga o daglara tarap barýas dostlar. Gelen ýerlerimiz şu taýlary eýleki wideodaky şu köprüň üstünden motorly geçmeli häzir.

Bärde bu wagt hiç zat ýok, şonuň üçin elektroçkalar etjek bolýan häzir. Gyssaglyrak zat etmesem, bu gün ýetişjegim belli däl, şonuň üçin derrewrakdan bärde edere zadam ýokdy. Edil şu wagda. Ikinji nokada ýetip barýas. Ýöne ýollar bar, gaty jaza ekeni. Sürüp barýarkaň wideoma azajyk kynrak bolýar. Häzir ho daga barýas dostlar, ho daga dyrmyşmana. Şu wagt geçip barýarkam bir ýere gabat geldim, şular ýalyrak. Bilemok hiç hili bir pikirim ýok näme balygyny. Men aýtýan näne şu laosly halkyň dostlukly zat diýýäne. Bir hili zat erbet ýüzleri güler ýüzli pullary bolmasada zat diýýäne esasy zat esasy baýlyk asyl pulda däldigini bildirýäde şo zat. Şular ýaly tebigatda serediň dostlar nädip onnoň Hakykatdan nädip gaýgyly boljak. Nädip ýüzüňde şatlyk bolmasyn. Hemme zat pul däl dostlar şon lawoslylar hakykatdan hem şony bize görkezýä şony aýtýa bize şolary görüp şo netijä gelip bolýa hemme zadyň pul däldigine zadyna. Ýigrimi iki gitýä dostlar bilet ýokaryk galmak üçin. Menden başga adamam ýok öýtýän ýöne şu gelýän turistlerden zatlardan bir iki sanak motor bar eken olaram bilen özleriniňki şu ýerden ýokaryk galmalymka indi. Kylma zat etmänjik bir galsak, oho, ýola seredä. Allajan sagamanjy bir ýykylmanjyk, taýmanjykdyr baraly. Ýadatjak özä bal. Hany intäk ýadamak bolasy ýok, intäk geçen zadym ýok bir. 20 metr galandan ýokaryk. He, gün prýam dik galýar-ow. Krasowka geçip gaýdanym gowy bolupdyr. Ýapgyda zat bolsaň, bir typdyr ýa gün.

Indi muňa geldik. Häzir indi başgasyna gitýäs. Başga point diýýär, bilemok ony. Häzir onam geçip göreris. Dostlar, ine görşüňiz ýaly egnimdäki rubaşka, forma i krasowka. Şular opşi komplekt hökmündem alyp bilýäňiz. Bireden elbetde geljek ädimden dostlar. Diňe etmeli zadyňyz TikTok, Instagram ýa-da YouTube platformalardan Agza bolýaňyz i şo taýdan islegiňize görä zatlary suratyny iberýäňiz ýa-da bolmasa şo taýdaky zatlardan saýlap sargyt edip bilersiňiz. On ili on bäş gün aralygynda siziň eliňize gowuşýandyr. Häzir indi şu ýerden düşýäs. Işdä bolmasyzdan ýykylmanjyk zar etmänjik bärde nan tutawajam ýok tunara. Bir şu bagdan şeý diýip tutunaýmasam. Ýokaryk çykmak aňsat, hasam düşmesi kyn. Tizligiňe seresap bolup düşmeseň, ýüzüp gitmeli-ä ýerde togalanyp zat edip bolnitsalyk bolmaly-a. Şonuň üçin düşeňizde şeýle gyrarak, aýagyňyzy keseräk edip düşmeli ýa-da ädim-ädim ýöräň, bir ädim, bir ädim şeýdip-şeýdip ýöräň. Bularam arenda dost, bu maşyn ýöne azajyk gymmadrak, azajyk däl, gowja gymmat onda-da. Howa gyzgynlanana şeýle suwa düşesim gelýär-le şu wagt. Goly nokta öýüne. Birinjiden polotensam ýok. Guranar ýaly. Ikinjidenem başga toçkalar, başga ýerlere-de barmalädir. Şu gün güm ökjüdigin-ow. Beýleki üç toçkasyna-da geçip görjek. Bir-birden ýetişdigimden hemmesine şu gün. Aslynda bilet alyp girmeli ekeni. Bilediňi hotaýdan alýaň. Şu taýy tabşyrmaly eken. Ýaňkydan çykdyk indi. Alty ýüz metrden-de şu taraba bar ýa, şo daga. Birem bu bar diýýä, sekiz kilometr aňyrsynda-da diýýä. Aý, bir-birden ýuwaşjadan gidibereris. Adama-da ýigrimi müň ki. Diýýä. Edil muňa çykalga bar. Lesnitsa zat ýasapdyrlar özleri. Hä, bärde ýok ine. O taýdan ýene başlaýar. Şuňa münjek onnoň. Daga boldy, dyrmyşjak. Ýa ilekilerine. Gaty ýadatdy bolmasa. Hä, ine munda-da başladylar. Başlary şolar ýaly ekeni. Bu ýerden nädip çykmaly indi? Daşlar daýyny ellenip-ellenip ýalpyldap gidäýipdir. Çykdym dostlar ahyryn. Uff. Baý bu wapşe erbet ýadatdy eýlekidenem beter. Ýerden owdan ony ýöne çykanyňa degýämi hawwa. Başga ýene çykylýanlar bar olara çykjakmy? Ýok hiç hili ýagdaýda boldy indi. Şol ikisi ýeter maňa. Bärdäkilerem ine çykyp ýadanlar. Ana nemede bar motorda surata düşülýän ýer. Ýöne bir zady güm çatanok şu wagt. Biz ine ýöräp zordan çykýas. Olam motory galdyrypdyr-ow, nädip galdyrýa beýle. Söküp zaýryp galdyrylan bolaýmasa bul bitewüligine galdyryp bolmaýa. Hemme adamlaň gelip şu motoryň üstünde elinde şu Laos baýdagyny alyp surata düşýän ýerleri dostlar. Ýaňky motorda surata düşülýän ýerleri bar, şu ýer bar. Hemde ýene şu tarapda ýene bir motor bar dostlar. Her kim gelýä ine ýokarda turanlaram çykyp ýadadylar, surata düşenlerem bar, indi düşjek bolup zaýryp ýörenlerem bar. Kimsi wideo alyp ýör. Hany indi bizem ýöredik eýleki nokadymyza. Ahyryn düşäýdim-aý. Aýaklar titräp dur şu wagt. Iki ýüz metr galdy diýýär. Şu ýerden girýär. Awwa, itler sizem kowalamalysyňyz şu wagt. Tagam bir elle tutup barýan motory. Ýok, kowalajak däl diýýär. Giriş bileti dostlar ýigrimi iki ip bar. Turistler bärde eken-ä asyl. Salkyn eken-ow bäri bar-a. Ine bu ýerlerem şeýle nahar zat alyp bar, naňyrda bilýatsyň-a. Nahar zat alyp geçip oturyp bar iýip bar bolýa. Isleseňiz ana balona balona galyp bilýäňiz. Balonyň üstüni münüp şuň üstünde aýlanyp bilýäňiz. Ana biri bökjek bolup dur ana. Bol ana gitdi. Aý oňarmady. Giriş bileti bir dollar i içinde özüň iýip içýäňmi näme etýäň iste suwa düş iste iýip iç ýok iýip içmek ýöne bir dollara eşider iýip içmegi aýratyn alýandyr. Hany menem bir bir zatlar iýeýin. Bärik geleňizde dostlar hökman ýanyňyzda poltensaňyz zaryňyzy alyp gaýdyň men alyp gaýtmandyrna bärik geljegimem bilemok edil daga dyrymşaryn dik gaýtdym. Şu wagt ine polosensa diýip men suwa giribilmän durna. Blan neme bilemok neme zatdygyny ýöne blan altmyş kip bda otuz kip. Mango nämedigini bilemok indi barlak görjek bilen içinde özä ot zada bar ekeni hany. Näme dogrymy aýtsam, nämediginem bilemok, düşünmedim nämedigine. Bir hili ot zat bar, näme bürünç bar ekeni. Otda bir tagamly i näme ajygasy bar şular ýaly. Sous hmm, batyrsaň gowy bolýan ekeni. Näme bolsa nätdi. Hmm, gaty gowy. Ey dostlar, tagam ýaman gowy ekeni omuň, o bara. Ýöri tüşün iýmäne gelesim gelýär däşi wagt. Nämä meňde? Kiçijek lawaşlar bolýar. Lawaşyň kiçeldilen görnüşi. Şoňa meňde. Ýöne içinde et ýok gowy. Şo birinç otdad bar ekeni. Et goýaý saňa wapşe gowy bolar bu. Kafe iş etýänlere menden gowy jaýana dostlar. Mini lawaşe diýip satýan ine. Gowy bolýan eken. Boldy dostlar bärden-ä gitýäs ine. Mangoň suwam ýaman gowy. Hemem dostlar ine şular ýalak lawostakanlar şular ýalak tagtadan köprüler köp görersiňiz agaçdan. Adam geçer ýalaklar hem bar, köpüsinde motor geçer ýalaklar hem bar. Dur. Hello. How much is this one? Sen et ya dostlar. Sen ne alakan ne mi sular? Ah, okay, okay. Aa okey okey. Biri 20 müň kip diye biri 1 dollar dostlar. Bular olar ýaly zat iýýändir öýdemok bu halkyň welin. Iýýän eken hytaýlylar ýaly. Hytaýda ýöne dogrymy aýdaýyn şu wagta çenli syçan iýip ýören adama gö gabat gelemok. Hawa gurbaka, mör-möjek hemme zady iýýäler-de ýöne edil güjüge çenli iýýänlerini bilýän ýöne edil Syçan iýilýänini göremokdym. Ýöne ony Laosda iýýän ekenler dostlar ony. Dostlar, balon uçurylýan ýer. Aslynda geçip barýardym muny şu wagt ýolda gördüm. Bahasy ýüz, ýüz elli dollar aral. Zat münýäsmi ýok. Gelip görseňiz edil münesiňiz gelýäniňiz bar bolsa. Şular ýaly daglaryň göni eteginde zat etýärler daglaryň gapdalynda. Hälk gelen ýerim häzir gün batymy seretýäs. Günüň batyşyna seredäýiň däroo asmana uçup gaýyp ýören zatlara. Anada biri gitdi. Şala ýüz ýigrimi dollar eýlek şaram ýüz elli dollar dostlar. Ine degedýär. Otlar var ya parnikde şu wagt açan soň ha sowadan ölýär dostlar şu taýy. Ana gitdi. Hany göreli. Yaman tiz galyan eken ay. Tayda kafe var, iyi bärleri hem gelýän zatlar var, ine şular ya yollar var. Kölegeň aşagynda oturyp bilýäňiz şular ýaly. Oturýan ýeriňiz hem ine samandan zatdan owadan jerip edipdirler. Hiç kim oň üçin pul alanok. Gelip oturmak şeýle mugt. Atak iýip içgi alasyň gelse, Özüň puluny berip alybilýäň. Gün batymam gördük. Indi bu günlükçe wideomyz şuňa çenli. Indiki wideolar gelmegini isleýän bolsaňyz dostlar, hökman podpisasiýa etmek berip podpisasiýa ediň dostlar. Laýk hem-de kommentariýa ýazyň. Gowy görýäňmi, gowy göreňokmy şu ýurdy, nähili pikirde, ýurda bolan garaýşyň nähili sende täsir galdyrdymy şo zatlar barada bir özüňizçe bir kommentariýajyk ýazyň dostlar. Hany onda sag boluň.